Ariko mhuri yeZimbabwe kumativi mana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi, anova iye 30 December 2025, apo mhuri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga mhuri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzaMwari, tinokukumbirisa nenyasha dzaJehovha kuti ugare waita like, subscribe then turn on the notification bell so that you never miss any video so that you never miss any update mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tine update yatakubatirayai maringe nemota dzamuka dzakatsva e, muzuva ranhasi dziri pacarpark e, eh, kuwadzana extension ndokwaitikira mapictures amuri kuona pascreen awo mhuri yezimbabwe atiri kuratidzai mota dzangomuka dzakatsva e, kuwadzana extension eh, pacar park ndo zvaitika izvi mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi so as youare seeing eh, pane mapictures aya tiri kuratidzai eh, just before we show you the video just before we show you the video pane mapictures ari pano aya eh, then after takuratidzai takuratidzai these pictures tichazokuratidzai zvakare eh, video riri pano mhuri yezimbabwe muzoone kuti chiko changa chichitora nzvimbo so zvanga zvakaitika muzuva ranhasi 30 december 2025 so mapictures mamaona muri ezimbabwe chasara kuti chikuraridza video e, racho rechiitiko ichi kuti muzvionere mega kuti zviro kwazvo chiitiko ichi chakaitika so muchinge maona video muri ezimbabwe tichazokuratidzira zvakare mamwe maupdates ari kumberi

so mhuri yezimbabwe e, mavhidhio acho e, takuratidzai mariona zvamuka zvakaitika muzuva ranhasi ku kwadzana extension so pano mhuri yezimbabwe e, pane nyaya tambouya tichipa live maringe neku nekusungwa kwanobet so pano mune zimbabwe e takuona kuti pane mavhidhios akawanda ari kutendera pasocial media anobedi ekutonzi akasike kutanga achiita zvinhu zvake izvozvo so toda kuratidzai mavhidhios iwawawo e, enzvimbo dzakasiyana mhuri yezimbabwe e, achiita chiitiko ichocho so pano mhuri yezimbabwe zvinonzi pane paakambosungwa e, asungwa e, vakabva vatiza nefriend nefriend yacho yanga ichidriver then e, that person anga achidriver e, akabva e, akabva akuvara zvakanyanya but iye haana nyanya kukuvara zvakanyanya so pano mhuri yezimbabwe toda kumbokuratidzai evidhio ra 2023 e, raakaita futi zvakare eh, zvekusinecha futi eh, murume umwe foni so toda kuratidza that video muri yezimbabwe eh, apa anga achitoitira murume futi eh, murume uchitaira zvekuti munhu uyu anga asingatyi so for now toda kuplaya this video but this video ndera 2023 so without wasting your time let us give you

eh, mariona video ravanda kutaura nezvaro video ra 2023 asi pano murezi vavo tine zvakare another information yatoda kukuratidzai tine video riri pano eh, poitwa zvakare mapictures aya ari pano aya murezi zimbabwe we are seeing kuti this is the guy eh, this is the guy eh, wamuri kuona pascreen uyu and mota iyo murezi zimbabwe yamuri kuona eh, kuapa eh, right uko apa right corner eh, that vehicle vakaita nayo accident mushure mekunge vaba eh, zvavanga vaba then pavanga vakumhanyirwa nemapurisa vakabva vaita sei vakabva vazoita accident so ipapo zviri kunzi nobert eh, haana kunyanya zvako kukuvara zvakanyanya but driver wake ndiye akanyanya kukuvara so vhidho iroro munhu wezimbabwe pane mapictures futi zvakare ari kutenderera mapictures ma iwawo anga atori neblood kuface but zvinhu zvine blood hatibvumidziwo zviposta pano payoutube so hatisi kuzokuratidza izvozvo asi munhu wezimbabwe e, pano before takuratidza video iroro e, vaita accident akatosungwa then vakazosungwa because vakabatwa munzira because vanga vaita accident nobit akabva atosungwa mino vakazoregedzwa nei so mukom, e, mukomana uyu aiva neshavi rekuba chairo more cases against him are now coming to light nobit

e, atosiiwa on bail asiiwa nemapurisa on bail ndo zviri kutaurwa pano so ngatimboona vhidhiyo ri pano mune zimbabwe mushure menge vaita accident nemota nemota iri pano iyo so for now eh, let us just put eh, this video moona vaita accident vasungwa but pakutobuda mashoko ekuti mukomana waita sei aregedzwa without wasting your time eh, let us show you the video

so mhuri yezimbabwe vanhu eh, vanenge vakasarudza kuti isusu muupenyu hwedu hwese eh, tichangoba ndo zvavanenge vakati upenyu hwedu eh, vanenge kuti upenyu hwedu tazvipira kuita sei kubvutira vanhu matauni so vanhu vachinzi vari kubira vanhu kusouth africa eh, vanogona kunge vangori vanhu vashoma shoma but vachiita macases iwawo akawanda so because this guy pfungei kuti munhu anoraramira kuita sei munhu anoraramira nezvinhu zvekuita sei e, nemafoni ekutora ekuba so munhu iyeye mhuri yezimbabwe zvinotoreva izvo kuti munhu iyeye e, kana zviri zvo zvinomuraramisa e, pazuva anobira vanhu vakawanda zvezita sekunge nzvimbo inenge ine mbavha dzakawanda iro anogona kunge vatori vanhu kana tain vachipedza kana mudurban mese so nyaya pano iri pano munhu wezimbabwe e, toda ku toda kukuratidza mapictures ari pano as we are seeing so this is another picture of that guy uh, there's another picture of that guy as you are seeing so tichisangana zvakare muri zimbabwe pano pazimstream tv tichizokubatisai kuti chiiko chinenge chaitika munyika yedu yezimbabwe so for you to be part and parcel yezvese zvatira nazvo pano just subscribe then turn on the notification bell and for now is by